Ɛnnɛ nso yɛ da kɛseɛ a Awurade de akyɛ yɛn. Ɛnnɛ yɛ da kronkron ma yɛn Akristofoɔ agyidifoɔ. Nyame ba. Nti Awurade Nyankopɔn sɛ ne deɛ me ne wo nkyɛ ne nkwasɛm. Wate? Nti mɛsrɛ wo sɛ wobɛtie me ɛwɔ Yesu dim. Amen. Me ne wo bɔ mpaeɛ ne yɛtie Awurade Nyankopɔn asɛm. Yɛbɔ mpaeɛ. Ɔsorosoro yɛde asedaeɛ ne animuonyam ma ɔdom so wabue kwan sɛ me ne wo ma nkyɛ w'asɛm. Awurade bɛkasa kyerɛ wo mma. Me deɛ meyɛ ntontura a mehum senkyerɛ da fam mu kasa Nyame nkronkron. Yɛbreki ho biara ne tumi bi a ɛbɛsɔ atia yɛ ka ɔmo hyɛ wɔ Yesu din mu. Ma wo gya no ndɛre mfa ha nom ɔne ne de ma wo man yɛ nhyira. Yɛda wo ase sɛ watie yɛn. Yɛfa akoma adwen ne aso nyɛ di so akoma den boɔ deɛ yɛbubu sɛ ɛnyɛ asase bedeɛ ɛwɔ Yesu dim. Yɛda wo so watie wɔ Yesu dim. Amen. Nya adɔfo ka Amen paa. Ɛnɛ deɛ Awurade se me ne wo nkyɛ ɛyɛ ne nkwasɛm. Sɛdeɛ daa ne daa Awurade de nkwasɛm ayɛn ne yɛkyɛ anaase yɛtie no, ɛnɛ nso wasoma yɛn. Na ɛnɛ asɛm ne Awurade se me ne wo nkyɛ sɛ hyɛ wo ho so. Atifi asɛm se yɛ dɛn? Hyɛ wo ho so. Ɔdɔfoɔ, hyɛ wo ho so wate. Hyɛ wo ho so wɔ bɔne ho. Na bɔne yɛ adeɛ a ɛmma nipa nya Nyankopɔn anim animonyam anaasɛ apɛgyadeɛ. Wote bɔne mu na so woantumi antwe ho amfiri mu a, wo nkwagyeɛ bɛbɔ wo. Dwane bɔne, dwane amumuyɔ, dwane ɛyɛ, mfomsoɔ, dwane mmaratoɔ, dwane akyiwadeɛ ne abusudie, na ma nnipa yera wɔ ne nnyinaso mu, ma nnipa ka fam, ka amen paa. Me nua adɔfoɔ tie me yie, hwɛ, ewiase yɛ yɛhunu nsɛ da hɔ yi, ɛnoɔma a ɛkyekyere nnipa wɔ mu dɔɔso, ɛnoɔma a ɛkotie nnipa dɔɔso, nneɛma a ɛka nnipa, hyehyɛ nnipa so ma nnipa ntumi nsom Nyankopɔn. ɛdɔɔso but ɛyɛ us to you sɛ wobɛ wobɛmu ani abere na wobɛgyina na wobɛtumi adi wiase wei so ɛyɛ wo na ɛsɛ sɛ wohyɛ wɔn so wɔ bɔne so na bɔne anni wo nipadua so tumi ɛyɛ wo na ɛsɛ sɛ wokasa kyerɛ bɔne sɛ bɔne firi me so kɔ me no ne twaka ɛyɛ wo na ɔsɛ wokasa kyerɛ bɔnsa sɛ satan get away from me wo na ɛsɛ sɛ woma wo ho kwan na onyame honhom tena mu na ɛtumi di mu he na ɛtumi adi nyame pɛ Ɔbɔnefo no deɛ, Bible se ɔnam obubom sɛ gyata ɔpɛ deɛ ɔbɛnya no na wahwe no na waku no na wasɛe no. Nti Bible se owifo mma gye sɛ ɔbɛwia na waku no asɛe. Kristo deɛ ɔsɛ ɔbae ne anya nkwa ne anya no mmorosoɔ. Wodwen ho sɛn? Ma w'ani mmere me nua ɔdɔfoɔ na hyɛ wo ho so, wate? Bɔne ne yɛ ɛɛdɛ. Nanso awieeɛ no nyɛ. Adeɛ a wowɔ wiase a ne yɛ yɛ mmere ne ɛyɛ anigye paa ne bɔne. Yes, because obi nhyɛ wo so, obi mmɛ yɛ wo kyɛ sɛ kyenkyena a yɛ sei anaasɛ memma wo nyɛ saa adeɛ no a pɛ sɛ ɔyɛ no wode wo ho nti wobɛtumi ayɛ bɔne biara but ɛyɛ asto wo na ɛsɛ sɛ wo decide sɛ anaa wodwene mu sɛ daabi bɔne a meyɛ awieɛ no ɛde mpa kɔwie sei Because Awurade Nyankopɔn mfiri soro mmɛka nkyerɛ sɛ, me dɔ ba, anaasɛ me dehyeɛ, mesrɛ wo, gyae bɔne yɛ, anaa wayere wo sɛ kyenkyera me ma wo nyɛ o. Ɔdɔfoɔ, ɛyɛ wo na ɛsɛ sɛ wohyɛ wɔn so ate. Ɔsɔfoɔ, anaasɛ wo sɔfoɔ, wo prophet, ntumi nka nkyerɛ sɛ, kyenkyera me ma nyɛ bɔne. Ɔntumi nkyekyere wɔn sɛ wogu w'akyi, na mmom ɛyɛ wo na ɛsɛ sɛ ɔhyɛ wɔn so hu sɛ bɔne no a meyɛ no, ɛnyɛ. Ebia ɛka sɛ hyɛ wɔn so, hyɛ wɔn so nwunu deɛ koraa a wonhyɛ wɔn so wom. Ɛdeɛn koraa na menhyɛ mo so? Anaa ɔkwan bɛn koraa na memfa so nhyɛ mo so? Tie Awurade asɛm ɛ. Mene wo kan yɛ First Corinthians chapter ɛyɛ six verse ɛyɛ twelve to twenty no. Tie Awurade Nyankopɔn asɛm. Ɔse, mewɔ nnoɔma nyinaa ho kwan nanso ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ. Ɔse, mewɔ nnoɔma nyinaa ho kwan nanso memma biribiara nhyɛ me so ate. Wɔn asɛm a Awurade reka no, asɛm a Paul reka no, Awurade asɛm se, Ɔwɔ nnoɔma nyinaa ho kwan, nanso Paul se ɔmma biribi biara nhyɛ no so. Ɔse ɔmma biribi biara nhyɛ no so o, ɔwɔ ho kwan sɛ kɔ ɔnom nsa, ɔbɔ adwaman, ɔbɔ korɔno, ɔdi awu, ɛkɔ keka nnipa tiri bom, kɔ di nnipa atɛm, ɔse nnipa, nanso ɔse ɔmma biribi anhyɛ no so. Me nua dɔfoɔ, eti hyɛ wo ho so wɔ deɛ wo hu no ho. Ataadeɛ no ɔwɔ ho kwan sɛ wo hyɛ, and yɛ ama wo ɛ no, wo na atɔɔ yɛ, ɛyɛ wo dea, anaasɛ wo hunu yɛ no, wo wɔ sika a sɛ wo tumi de tɔ, Nanso bisa sɛ, 'Ade a meyɛ no, ɛbɛhyɛ Kristo animuonyam? Bisa sɛ, 'Ade a meyɛ no, ɛno nti ɛbɛboa me nkwagye? Ade a meyɛ no nti, Nyankopɔn ani gye ho? Ho. Hwɛ sɛ ɔbaabasia tumi hyɛ ataadeɛ na keteketekete, ataadeɛ a akora 12 years koraa hyɛ a, ɛbɛyɛ ne mini. Na maame ɛyɛ 40 years, maame ɛyɛ 35 years na wahyɛ saa ataadeɛ no. Ɔnam ano ɔretwetwe. Na wohyɛ ataadeɛ no na ɛnim sɛ ataadeɛ no ɛretia. Twe no a wotwe no, ɛdeɛn na ɛbɛyɛ? Nka wohu sɛ mewɔ fie na ɔwɔ sɛ ohunu sɛ atade no a meyɛ no anaasɛ mede rehyɛ no, ɛnyɛ ma me nti ma mennyae. Nti nka ɔwɔ sɛ ɔhyɛ ɔno nso hu sɛ ɛnyɛ ma me sɛ mehyɛ sɛ Nyame ba, nanso ɔde rehyɛ, because deɛ wasi n'adwene pɛ sɛ ɔbɛyɛ no no. Ɛnneɛ Kristoni ba bɛhyɛ atadeɛ sɛ ɔrekɔtena baabi a adwuma mu anaa asɔre dɛm a, ne Bible na ɔde rekata ne ho. Obi de ne nan na waka ne nan ato so, ne nan no na ɔde yɛ ne nkatasoɔ. Adɛn? Ma w'ani nna hɔ. Nti wohunu sɛ wohyɛ ataadeɛ a ɛwɔ aprɛko a, nka ɛno ano no. Na wahyɛ ataadeɛ tiatia no adoe na ɛkata na obi ahyɛ amawɛ na ne ne ne ne yam nyinaa n'akyi nyinaa gu hɔ. Sɛ eyi so yɛ stomach ne yamu guɔ bɛ ba na n'akyi na wɔn mu nyinaa gu hɔ na ɔba bɛsi ahyɛ no hand wahyɛ one hand na ne nufu nyinaa gu hɔ wo nufu a wode kyerɛ na wɔn ani ahunu na wɔaware na wa yɛaware na ɛɛ wobrɛ promise and fail na hard luck spiritual marriage ne du so edu ɔware mfiri so na wobrɛ wosɔre a wadrɛse na maa obi mfrɛ obi agu ho na wafrɛ wo ɛna awareɛ ho ayɛ den ama ghanafoɔ ma because of sɛ ewiase afɛfɛdeɛ nti yɛntumi nhyia ho so nti na mma ɛbere se yɛ a obi sɛ wo gyae saa nneɛma no nyɛ hyɛ wo ho so wate ɔdɔfoɔ hyɛ wo ho so na nyɛ adeɛ bi wɔ hɔ a wankasa na wode sɛ wo nneɛma pa wode si wo nhyira wo heaven kwan kɔ adeɛ no a wohu sɛ nyankopɔn mpɛ ɛno nti ɛbɛma nyankopɔn mpo ne wo ntam asɛ ka ame paa ah woba bɛsi ahyɛ atadeɛ no nufu nyinaa gu hɔ no Ne ɔnam na ɔde kyerɛ. Hwan na wode kyerɛ no? Wo wɔ kunu, waware, nso ɔsɔre a wayiyi ne ho ayi n'awam, ne srɛ mu nyinaa agu hɔ, nneɛma a egu w'akyi nyɛ ketewa, nso na wode kyerɛ. Ɛreto adwamammɔ, akɔnnɔ, ngu nkurɔfoɔ so, sakyera, na ɛnyɛ. Wate? Aberanteɛ no a ɔhyɛ ataadeɛ na ɛsɔ ne pa, na ɔde bi asomadeɛ ahyehyɛ n'aso, na ɔde ayi kyɛn bi agugu ne kɔn mu basabasa bebrebe, tantaantan, sɛ, Meyɛ guy, meyɛ nigga. Kɔ nigga, kɔbisa Amerika. Akorɔmfoɔ na efrɛ ɔmo niggas. Wate? Woyɛ guy a, ma wo guy sɛm no a woyɛ yɛnhu no wɔ Kristo mu, yɛnhu sɛ ampa Kristo atɔ wo, yɛnhu sɛ woyɛ Nyame ba, ɛnyɛ deɛ woyɛ wɔ wiase no, ɛno deɛ ɛnyɛ kaa me paa. Tɔdɔ fam w'ani na hyɛ wo ho so, hyɛ wo ho so me nua baa, ne gya makeup se ne pɔn sɛ w'atwitwitwi twi no. Bible se adubire twi no, wakeka adubire, w'anim ara colour ne wo body nyinaa yɛ different, w'ankasa wo ka yɛ black, w'anim nso ayɛ brown. wo colour yɛ ɛɛ ɛɛ red anaasɛ fair woyɛ fair colour nanso w'anim ayɛ ayɛ white ani hwɛ yi saa na nyame yɛ w'anim hyɛ wo ho so na make up sene nyɛ ɛbɛdu baabi kwan ne ne nso ɛbɛyɛ gu wɔ colour nyinaa sɛ na ɛyi ɛɛ w'anim nyinaa twintwam wabɔ abɛrɛ wantem ɛnneɛ make up sentɛn mmerɛ wɔn nyinaa mpo ayɛ sɛ mmabaawa kɔ akɔhyia ababaawa bi Makeup sɛ wotwere n'ani wo ne no ɛkɔ ɛdan mu pɛ anaasɛ wohoro n'ani no ahu n'anim pɛ woanwɛ abɛtɔ nwura mu yesu firi he pepa saa nneɛma no gyae na hyɛ wo so na ne nyinaa wata nneɛma ɛbɛma waka fam ɛbɛma wonya nyankopɔn anim nkwa ka ame paa nti gyae makeups no ne gyae sɛ watete eyelashes no na wayɛ eyeshadows na wayɛ yɛ manicure pedicure ɛne wɛn Titititi hyehyɛ mo werɛ. Apenti mo werɛ black. Ebi yellow blue. Ebi ato n'ano blue. Ese wɔn ano yɛ blue. Wa ebi ano ɛɛ eh, yellow. Wia ani hwɛ he. Tantantan. Nti mmarima yɛ sɔre na nka eye bi a nka mu anka mɛka sɛ mɛka si abɔ dam. Nti obi yɛ sɛ bi a wabɔ dam. Amen. Woyɛ tete kwani. Bible sɛ tete kwani kurasini ɛyɛ obi a okura aseɛ. Okura aseɛ ni. Meaning sɛ okura ɛyɛ ɔsoro wei ase. nneɛma ne aseɛ nkyerɛkyerɛ, ɔkura ɔsoro ase nneɛma, ɔkura ase aseɛ nneɛma, fam anneɛma, ɛno ne kurase no, nyɛ deɛ ɔte akurase no, anaasɛ kuro no a ɛwɔ akyirikyiri no a yɛka so akurase, deɛ ɔkura ewiase mu nneɛma, ɔno ne kurase no, ɔsɛ ɔkura nneɛma a ɛmfiri Nyankopɔn, ɔkura nneɛma a ɛyɛ ɔsɛe, ɔkura nneɛma a ɛyɛ wiase deɛ, ti gyae saa nneɛma no ate, hyɛ wo ho so, na Awurade bɛgye wo, hyɛ wo ho so, na wiase nneɛma nyinaa ɛmfa yɛn kɔsi baabi a Kristofo mmaa nyinaa da ne sɛ adwamanfoɔ. Ntade a adwamanfoɔ ba abɛhyɛ no, ɛno na Akristofoɔ mmaa nso hyɛ. Kristoni ba, ɔgyina asɔreden mu reto nnwom sɛ n'atade anu ne kotodwe mpo, to akɔnnɔ, pere adwaman gu nnipa so, senga ɔto nnwom, adwaman a ɔbɛbɔ, mmarima a ɔde wɔn akyi, mmarima bɛyɛ four five, twe mpena, twe mpena ma wɔahu sɛ yes, ɔbaa yi deɛ, in fact, ɔwɔ hɔ. ɔbaa a ɔbaa bɛwareɛ nanso no ɔda so di bɛrima akyi ɔbaa warefoɔ na ɔda so twe mpena bɛrima warefoɔ na ɔda so twe mpena hyɛ ɔho so adwamamo na ɛbɛkum kaa me paa no me ne ɔtɔ anka nsɛm so yɛbile ne sua ɔse ɔse aduane yɛ yɛfunu deɛ na yɛfunu nso yɛ aduane deɛ na onyankopɔn bɛma no mmienu ayɛ kwa ɔse aduane yɛ yɛfunu deɛ na yɛfunu nso yɛ aduane deɛ ɛti wo deɛ aduane na wodi aboro so Wo ɛkɔm de wo nua, wo nkunu no mu se ahunu nyansa sɛ ɔbɛma anya bi na wo nko ara woadi, na wode agu ɔno asɛe. Woama aduane no asɛe kwa, ne ho yɛ wo ahi nti, wonnidi mma no bi, na woama aduane no asɛe. Awurade se menka nkyerɛ wo sɛ sakra w'adwene, woate ɔdɔfoɔ, na woyɛ sɛ ɛnyɛ aduane no wowie a bɛkɔ akɔnni agu ɛyɛ KVAP mu, kɔ akɔnni agu ɛyɛ toilet mu. KVIP no yɛ, M'ani agu Yaani mu na ayɛ kwa, enti kɔm de wo nua ma no aduane nni, n'aduane bɛyɛ kwa, n'afunu nso bɛyɛ kwa. Obi de ne kɔn dɔ sradenam no a ɔtɔ we, ne kɔn dɔ pizza no a ɔtɔ we, ne kɔn dɔ ɛɛ ɛɛ ɛɛ nantwinam ɛɛ akɔnfam no a ɔtɔ we. Meanwhile soso sika no wobɛtumi de ato ayɛ biribi pa bi na wɔde retɔ saa nneɛma no we. Ɔdɔfoɔ, ma w'ani na ɔno hyɛ ɔno so ate, na ɛyi nyinaa nyɛ. Hyɛ wo ho so. Mma deɛ wo wo honam wei anaasɛ wo kra no pɛ nko ara na fa ma. Deɛ honhom no pɛ na fa ma no. Honhom no pɛ Nyame asɛm, ɔpɛ fasting, ɔpɛ mpaeɛ. Nanso wonyɛ weinom biara. Wo deɛ deɛ honam no pɛ nko ara because of sɛ wama ɔkra no ahyɛ honam no so ɛna ɔne honam no aka abom ɛna wɔn ma honam no deɛ honam pɛ. Na mmom honhom no deɛ womma no kwan ma honhom no ntumi nnya deɛ Nyankopɔn pɛ. Nti nnipa yɛ honam. Akristofo a bentumi mmɔ mpae, yɛtumi nyɛ fasting, yɛsɔre yɛ didi didi didi a ɛna yɛdwa nyame so na awurade boa yɛ awurade bie kwan mɛ awurade ma wakwanya so a ɛno so no asa ato woyɛ hwan mo ani na wɔn ate yɛto akenkan sɛm no so ɔse na nipadua nyɛ adwamammɔ dea na ɛyɛ awurade dea na awurade yɛ nipadua dea ɔse na onyankopɔn anya ne awurade na ɔnam ne tumi so bɛnya ne yɛ bi Ɔsi adwamammɔ nyɛ nipadua deɛ, nipadua nso nyɛ adwamammɔ deɛ. Sɛdeɛ na meka, gya adwamammɔ, mpira adwaman saa, mpirafoɔ ten, mpirafoɔ five, nipa baako, wunue da nue da, nti wonim sɛ wɔbɛte yadeɛ ayɛ ho. Woasi obi na yɛ, wone nipa ndi ofiri na wɔne ne kɔda. Obi hyɛ a mepɛw na ɛde n'akyi, sika ɔwɔ nti. Ei, akokoduro bɔne bi nie. Sɛ nipa no ɔyɛ ɔkɔntoni sɛ ɔfiri ɛyɛ po ase na ɛbaeɛ, sɛ ɛyɛ Satan, sɛ ɛyɛ bosom bi, sɛ ɛyɛ hwan na wodi n'akyi, sɛ ɔde wo kɔ akɔyɛ sikaduro, sɛ ɔde wo kɔ akɔyɛ ayi sacrifice bi na wodi n'akyi, w'ani nna hɔ na wiase wei wonya mu agyapadeɛ nyinaa wonya hwee wonya hwee o wonya no ahwere okra mfasoɔ bɛyɛ na ɛnyaeɛ mo ani na wate me nwa dɔfo na awurade bɛgye mo ɔse monim sɛ mo nipadua yɛ Kristo akwaa bi. Enti Paul se, Memfa Kristo akwaa nkɔye no odwamanfoɔ akwaa. Amen. Ɔsomfo ye Kristo akwaa nkɔye odwamanfoɔ akwaa. Wate? Ɔse, Anaase monim se ɔdɔ dene bo dwamanfoɔ no ye ɔhonam baako, anaase onipadua baako? Yes. Enti ɔmfa nkɔye nipadua, ɛɛ, honam akwaa bi, anaase ɔmfa nkɔma adwamammɔ. Ɔde bɛma Awurade. Fa wo nipadua ma Awurade, wate? Na Awurade bɛgye no, Awurade bɛyɛ wo yie. Wate? Wokaeɛ verse. Ɛyɛ enti na ɔse, Monyane adwamammɔ, bɔne bi a onipa nyɛ nni ne nipadua mu, na deɛ ɔbɔ adwaman no deɛ, ɔgye ɔno ara nipadua bɔne. Wote aseɛ sɛ, obiara bɔne biara a, bɔne no, ɛyɛ bɔne alright, nanso ɛnsɛe nipadua no kɛse te sɛ adwamammɔ, cause adwamammɔ a ɛbɔ no, sɛ ɛyɛ AIDS na wote a, ɛtew mu, wote gonorrhea a, ɛtew mu. Obiara bɔ adwaman ma gonorrhea agu no, syphilis na ayɛ no, kyerɛ sɛ nipadua, ne ho koraa bɔn kankankankan. Basaa, wabɔ adwaman ama nipadua, ne kala nyinaa asɛe. Nso ogu so, ɔnyɛ sɛ obegyae. Gyae! Sakyera! Sakyera, na mu ani nna hɔ, na Awurade dɔ wo. Wo a w'ebedu w'ewi adwamammɔ nti, Awurade no ntɛm bɛsɛe, wonte Nyame nka bio, Awurade nso so nhu mmɔbɔ bio, nti dwane adwamammɔ. Mesrɛ wo, sɛ wotie ɛyɛ Nyame asɛm yi preaching yi a, wohwɛ a, na wa like, na wa share ɛwɔ Facebook, na wo nua bi anya bi atie, na afei nso so YouTube a, wo like a, na wa subscribe, wa. Click notification bell no sɛ da bere bia mede bi to a wanya bi atie amen ɛno nti hyɛ na wo nua bi nya bi nti like na nua bi nya bi nti wate nso so yɛ sampaka adwuma deɛ wobɛtumi yɛ sɛ wobɛhyɛ na afoforɔ anya bi atie nyame nhyɛ aka amen nti ɔdɔfoɔ ɔsɛ anaasɛ monim sɛ mo nipadua yɛ wɔn kokoro wɔ mo mu no asɔre mo mu a monya firi nyankopɔn hɔ no asɔre dan ɔsɛ na monne mo ho amen nti yɛne yɛ ho wɔn kokoro te nipadua no wode bɔ adwuma hu sɛ nyame wɔn kokoro bɛdwane Womfa Yesu nsi Mefaa Kristo Yesu sɛ me kra no Agyenkwa Me nkwa no nyaa me na wobɛnante Na wo nkwa nansa Adɛn na woagyae Awurade hɔ Na afei woyɛ bɔne yi Afei wobɔ adwaman Wosɛe wo nipadua yi Afei wo werɛ afiri ho Wode honam nneɛma na ama nipadua no Wosɔre a woadidi na woayɛ kyakoo Mpae mpo wontumi mmɔ Ɔka sɛ ɔbɔ mpae a wobɛhram saa na woafam ada Bible kura ntumi nka Wotena Bible ho sɛ wokan na woda Hyɛ wo ho so na aduane mfa nnipa nkɔ nkwa mu. Ɛyɛ sɛ wodidi, nanso mma aduane nyɛ w'adwene. Obi aduane nti na ɔrebɔ korɔno, aduane nti na ɔredi awu, aduane nti na ɔno ɔrebɔ adwaman sɛ obenya twenty cedis. Wahwɛ twenty cedis, watɔn animuonyam. Wei twenty cedis, fifty cedis, watɔn animuonyam. Ɛyi phone, mobile phone, na obi ɛtɔn n'animuonyam, wɔsɛ no fried rice na yɛ yɛde amanfoɔ ma awurade atɔ ma boɔden na wɔn ne mmarima ɛda. Adidi kɛkɛ, aduane a w'ani awuo, sakyera, w'ani awu, w'afɛre, sakyera, Awurade Yesu bɛba abɛto wo. Wate? Ɔse, nti monhyɛ Onyankopɔn animuonyam mo nipadua mu. Kaa me pa, hyɛ Onyankopɔn animuonyam wɔ nipadua mu. Me nua adɔfo, mo ani na wɔn. Me ne wo to akenkan sɛm so, yɛkɔ Ephesians, yɛkɔ Ephesians chapter 5 verse 3 to 6. Ti Awurade asɛm ɔn, ɔse, Na aguamammɔ ne afideyɛ nyinaa a na ani bere deɛ, momma wɔmmɔ din mpo wɔ mo mu. Ɔse sɛdeɛ ɛsɛ ahotefoɔ, ɔse aguamammɔ ne anibere, mmea mmɔ din wɔ mu. W'ani bere adeɛ, w'ani bere adeɛ dodo, wonnya anya adeɛ bi a w'ani bere, wonnya yii kɔ so nti wobɛbɔ mpaeɛ ma Nyame ama no akɔ so, na adeɛ a wonya no mpo bi aka wo na ɛyɛ wo ya, wonyaeɛ no ankɔ a na ɛnyɛ ade, ɛna ɛnyɛ ade. Gya anibere no, sɔ wo ho so anibere ho, mmoa deɛ obi anya, w'ani mmere, w'abere na wanya, wopaa so kɔbere pɛ bi. na bɛyie bɛyie nti anibere nti bebree nya bɛyie because obi kɔ so abusua no a na yɛ nea obɛnya nkwa na ɛkɔ so obɛnya nkwa ɔno ne ba ɔno ne nya saa na ɛteɛ nyankopɔn bɔ obi ahyɛ berɛ nka obia ne ne sɛ akoto wotumi ne obi nya pɛ na obi sɛ tumi mɛdi hɔ ɛti no sɛ nhyɛ no obia ne ne deɛ na ne nyinaa fa ne kwan so pɛ wate wo ne obi nya pɛ Enti gya ani bere no, gya nkyerɛho no, hyɛ wo ho so, hwɛ yie na nya. Ate? Yɛtoa kenkan sɛ wɔse, ɛne aniwudie ne nkwaseasɛm anaa aserɛserɛsɛm a ɛnsɛ, na mmom aseda. Aniwudie ne nkwaseasɛm ne aserɛserɛ a ɛnsɛ, ne nyinaa Awurade se yɛnto ngu na ɛnyɛ. Hyɛ wo ho so na woanni nkwaseasɛm. Hyɛ wo ho so na ɛnyɛ nneɛma a akyire yi w'ani bɛwuo, w'anim aso na woafɛre pɔtɔɔ na woanya deɛ na afirim. Nneɛma a ɛnsɛ, awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ yɛ dɛn to ne nyinaa gu wate to ne nyinaa gu bɛ joseph ɛyɛ ɔno ankasa ne master yɛbɛfa no kɔtena ɛyɛ nkwaso mu no ɛberɛ a ne nua no tɔn no no ne master de biribi ahyɛ ne nsa firi wɔn de hɔ maa nso hwɛ so nanso joseph no sɛ daabi ɛwɔ adeɛ wɔ biara ne master de ahyɛ ne nsa nti ne master yere pɛ so ne ne bɛda Wampene, odwaneeɛ. Odwanee saa adwamammɔ no so, wanka abɔbɔ. Wo mu wɔ kora nipa kora nipa no align ne dada sɛ maa mi da pa obegye dan sɛ mede bɛ mede bɛ ma no no nti ɔpɛmfo abɔ dwane adwamammɔ nyɛ sɛ wobɛyɛ wɔn bɔne David ɛyɛ eh, Joseph kaa sɛ hwɛ me wura de nneɛma nyinaa hyɛ me nsa nanso wo nkoa na wamfa anhyɛ me sɛ fisɛ ne yere no ɔse na mentumi nyɛ saa bɔne ntia me Nyankopɔn Kristoni bɛrima Kristoni ba Obi gyegyew ma yɛbɔ adwaman na wodi akyiri. Wo wohia mmoa? Ɔse wo ɛneɛ gye sɛ me ne wo adansa na ɔkɔɛ. Ɔɔpɛ adwuma, yɛse ɛneɛ gye sɛ me ne wo adansa na ɛneɛ ɔde ne ho ama na ɛnna da sɛ ɔbɛnya adwuma. Woyɛ saa woato animuonyam na hunu sɛ Awurade wonya ne nsam ade pa na hunu sɛ Awurade ne bo bɛfu na ɔbɛyi wo din afi ne nkwamma mu. Wate? Nti nyɛ adwuma a wopɛ, promotion a wopɛ no nkyerɛ sɛ kɔbrɛ adwaman. Kyerɛ sɛ fa wo ba ma ma no ɔno nna. Wate? Gyae saa deɛ no, hwɛ no yie. Na wo daa deɛ ɔretwetwe akɔ bɔ anim no, w'ani mmra ho so na ahwɛ ɔno, akyire yi wasesa na wanya nkwa na wowɔ aka mu. Ebia akɔtɔ mu na ɔntumi ansesa anaa ɔntumi atwe ne ho so, nti hwɛ no yie. Mma obi kwan ma ne ntwe wo kɔ bɔne mu ate. Mma obi kwan. Me nua dɔfoɔ, mesrɛ wɔ Yesu din, me ne wo kan kenka asɛm a ɛtɔ so mmienu anaasɛ mmiɛnsa, ɛyɛ Second Corinthians chapter 6 verse ɛyɛ 3 no. Ɛti ɔse na yɛnto sintidua biaa bibiaa mu, wate. Ɔse na wɔanunu ɔsom no. Ɛti yɛnto sintidua bibiaa mu, sɛdeɛ na meka Kristoni ba, hwɛ wɔn ho siesie, Kristoni ba mu wɔn ho siesie yie. Na sɛdeɛ wo sɛ dress na wode wo bag wo handkerchief na ɛkata wo serɛ so no hunu sɛ Nyankopɔn mpɛ adeɛ Nyame mpɛ a wo yɛ yi nti wo firi sɛ nti Awurade no bɛtie wo mpaeɛ nti wo firi sɛ Awurade nti ɔbɛ twerɛ wo din wɔ ne nkwa mu nti wo firi sɛ daakye nti wo bɛ nya heaven akɔ me nua dɔfoɔ gyae saa adeɛ no sɛsɛ wo yɛ kata ho sie hwɛ sɛdeɛ Israelfoɔ no dresse wo hu kramoni kramofoɔ na ɔm dress yɛ fɛ ɔm de ɔm dress ka mo ade na wo nyɛ bi nti yɛ hunu ɛyɛ kristoni bɛbi no adresse yi a ne yɛfrɛ no sɔfo maame. Ɛdeɛn nti a? Yɛhu no sɛ wafa Nyame animuonyam bi akata ne ho. Adɛn na wodeɛ wonyɛ winie mforo bi? Na wodeɛ medeɛ mentumi nyɛ sɔfo maame o, medeɛ mentumi ndrɛse saa o, medeɛ ɛɛ mɛyiyi me ho o. Hɛ! Wonim sɛ wobɔ wamena ato hɔ? Wowuo na wohwɛ? Wonim sɛ watemmuo na wopere ato hɔ? Wonim sɛ daakye ɔsɛeɛ ne amanehunu a ɛnni awieɛ na wopere akotom? Dwane na gyae wate. Twe wo ho firi saa adeɛ no mu. Pere wieɛ Yesu din mu. Nka kyerɛ no sɛ, Sakye w'adwene. Werɛ Yesu Kristo no ma mɛtena nipadua mu, mɛdu nipadua mu nyini, na ɔbɛgye wo nkwa na woanya nkwa. Ka Amen paa ho. Nti gya ne adwamammɔ. Gyae suntidua no to. Wate? Gyae sɛ wosɔre a wobɔ nnipa akutia sɛ ɛbɛyɛ nnipa bɛfom. Wodi n'atɛm saa for no reason. Deɛ na wayɛ wo. Woyɛ Amen. Mɛkyerɛ no paa Amen. Mɛyɛ ara sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛka bi na mabɔ no. Na ɔsɔre na odi n'atɛm na ɔtwi ɔpempem no akutia na ɔka no ɛɛ kasakoa. Ɔkae nea nsɛm a ɛbɛha no na nnipa no ayɛ bi, na woyɛ saa de nsa nnipa no nso di w'akyi na wɔfom a, hu sɛ Awurade mfa wo ho nkyerɛ wo. Te hwɛ yie, yɛ suntidua no to ate. Yɛ suntidua no to. Yɛ suntidua no to wate. Wonim sɛ nnipa yi, ɔmpɛ ne ho asɛm. Wayɛ ara sɛ ɔbɛka no ato amanneɛ mu. Eh? Nnipa yi te wɔn asomdwoeɛ mu. Wɔne ne nyinaa te wɔn asomdwoeɛ mu. Wɔayɛ ara sɛ wɔbɛma wɔn ntam ate. Wɔayɛ ara sɛ nnipa yi kunu bɛgye no. Wɔayɛ ara sɛ wɔbɛgye nnipa yi yere. Wokɔgye ne kunu no ɛdɛw a wɔnya firi ɔwowa bɛnya na awareɛ no agu. Na wakwan mu ɔbaa serɛserɛ. Nyankopɔn mfa ho nkyɛ wo da nti sakya w'adwene wate. Kaa me paa ho. Yɛtoa so. Ɔse, ɔse na mmom nneɛma nyinaa mu ɔse yɛyi yɛn ho kyerɛ sɛ Nyankopɔn asomfoɔ, boasetɔ pii mu, ahokyerɛ mu, ahometeɛ mu. Nnoɔma nyinaa mu, nka yɛhu kyerɛ sɛ Nyankopɔn asomfoɔ ate. Nanso deɛ ɛduru deɛ deɛ, hɔ na ayi Awurade Nyankopɔn ma. Ɛduru deɛ deɛ, ano apo Yesu Kristo. Twa ntorɔ. Ɔbɛtwa ntorɔ ne agya no. Instead sɛ ɔbɛka nokorɛ na ɔbɛkɔ amanim no, ɔbɛtwa ntorɔ. Ɔno na ɛyɛɛ bɔne paa. Ɔne onua na ɛkɔyɛeɛ. Edu ɔse nyame a wei na ɛyɛe na onua no ho ateɛ no ɔno deɛ wafa ne ho adi wone sɛ nyame de wɔbɛkyɛ wo ɛne Adam ne Eve yɛyɛ ɔmo anyɛ yɛ nea akɔ but Adam ne Eve anyɛ antum so ɔmo afom ɛnkate ho sa Adam sɛ ɔbaa ne ne maame yɛ bɔne ɔbaa sɛ ɔwɔ ne maame yɛ bɔne nti ɔmo nyinaa anyɛ antum so ɔmo afom ɛne nti ɔmo yɛ bɔne nti sɛ ɔmo so na ɛhwɛ ɔmo so yɛ ka ame paa na awurade do awurade bɛgye yɛtoa kenkan sɛm no so Ɛnnɛ deɛ Awurade Nyankopɔn pɛ sɛ ɔkasa kyerɛ me no wie no, yɛhu deɛ ɛne ɛyɛ. Nti yɛkɔ Ephesians chapter yɛ 4 verse 25 to 29 no, ɔse, Enti monyi atorɔ ntwene, na obiara nni ne yɔnko nokorɛ. Monyi atorɔ nyinaa ntwe, obiara nni ne yɔnko nokorɛ. Sɛdeɛ meka, atorɔ nyɛ mfa asɛm nto wo nua so, na sɛ wo nua kɔ amanneɛ mu a, nsɔ so ho nyɛ tɔtorɔtɔ da. Wo deɛ w'asotwe ne w'atemmuo so Onyankopɔn anim. Eti gya atoro die wo te kaa mu ɔsɛ me me me me wɔ fie ɔwɔ store ɔsɛ o me wɔ ɛɛ eh, me wɔ ɛɛ eh, ɛyi eh, me wɔ ɛɛ madam food hɔ ɔtwa ntorɔ ɛn ɔdidi paa ɔsɛ me nidi ɛkɔm de me ɛnɛ de hɔ de me nidi nso ame ɛn ohun sɛ ne yɔnko ne ba na ɔde aduane asie sɛ madam food bɛnya bi adi nti ɔde bɔ n'atimɔden hyɛ wɔn so kakra na ayɛ dɛn. Enti wogyae wo pɛ mu na ɛne onua no mmoa a, adɛn a na ayɛ dɛn? Sɔ wo ho so na ntwa ntoro bebrebe, sɛdeɛ meka kyerɛ, ntwa nkontompo. Nni wo ho wo nua atoro na woanka fam. Wate? Ɔse, ɔse, mo bo mfu na monyɛ bɔne. Wate? Ɔse, momma owia nkɔtɔ mo abufuo so. Ɔse, yɛma yɛn bo mfu nanso yɛnyɛ bɔne. Ɛno nkyerɛ sɛ maa bo mfu nti wosɔre na abo afu. Ee, me deɛ awia mmɔɔyɛ. Enti awia baa no magyae, anaa awia babaa no magyae. Hwɛ, wɔakyerɛ wo, wo bo no afu no kɛkɛ na woayɛ bɔne, na ɔsɛ abufuo mfiri bonsam. To woyi w'abufuo a, wo nsa bonsam anya w'abrabɔ mu kwan. That instant no, na wasɛ wo nneɛma pa. Cause obi bu fu yɛ na ɔne obi kɔko. Yɛ pata na ɔsɛ me nyan, yɛ pata na ɔsɛ me nyan. Ɔsɛ me, ɛnɛ mɛbo no, na waworɔ n'ataade. Na waguan ne ne trouser ah na waguan mpaboa ɛbi patapata yɛn baa ne ho so na aka ne boxer shirt pɛ na ɛhyɛ na ɔde gyina hɔ n'ani na abue abufuo nti wadane sɛ bɔdamfoɔ ɛ ne wagu ne ho anim ase obi so bu fu yɛ ɔsɛ akora bi di na tɛm me munya mɛbo no mɛbo no ne ɛso menyɛ gyegye menyɛ gyei gyei akora yi kɔ n'akyi ara na ɔpoli yɛ na ɔtereɛ ne ti kɔkum ɛno ano ansɔre bi na ɔno di yɛ yɛ awurade Na de yi wie dɛ, nka mewu o, na sɛ yɛka kyerɛ wo, n'abufuo nti, ɔnya amaneɛ. Saa na obi so n'abufuo, wabɔ ɔno ankasa ne yere ama no awu ama yɛde no akɔto prison. Obi so n'abufuo, watwe sekan de abɔ ne yɔnko ama yɛde no akɔto prison. So hwɛ w'abufuo yie. Abufuo nyɛ o, ɛnka sɛ ɔma wo bo afu, na ɛwɛn akɔto so. Wote aseɛ sɛ, ɔkyerɛ sɛ wo bo na afu no, anaasɛ abufuo no a ɛba wo ho sɛ wo bo fu no, ɛmma biribi nsi, because wo bo fu gyae ntɛm, because woma abufu, eh, woanwe a. W'abufuo no a ɛyɛ fuu anaa obu no a ɛfu akyɛ no, woanwɛn a ɛhyew a ɛbɛba akyire no, ɛno ne awia no, ɛno ne sekan a wode rekyɛ obi, ɛno ne wo nua bi a wobɔ n'aso ma ɛpira no, ɛno ne TV no a worekan wɛn, ɛno ne nkyɛnse no a woresɛe no no, wokeka gu baabi no, ɛno ne hyew awia no a ɔse ɛma no nto w'abufuo so. Enti abufuo no a obu fu no, yei no woanyɛ bɔne, kɔɔ so bu fu koraa a woayɛ bɔne, wate? Hwan na ɔde gya hyɛɛ ne kuku ma anhye no? Eh? Anaa hwan na ɔti agya nsramma so a anhye no? Ɛ? Enti hu sɛ abufuo no ba a, ɔsɛeɛ di so. Enti di so, hyɛ wo ho so wɔ abufuo ho, na woanya amane, wate? Hyɛ wo so abufuo, na woanya amane. Asɛm. Enti ɔse, Momfunu aso, yɛnyɛ bɔne. Ɛna ɔse, Momma owia nkɔtɔ mo abufuo so. Ɔse, Na momma ɔbonsam kwan. Ɛno na na meka no. Enti owia na ɛkɔto abufuo so a woka sɛ awia kɔtɔ so no, woanhwɛ yie a, wobɛma bonsam kwan ama no ayɛ adwuma. Enti mma bonsam kwan. Ɛne sɛ, hwɛ yie. Na wo boafo no wanyɛ bɔne, wo boafo amma wanyɛ bɔne, anaasɛ woankɔyɛ bɔne bi, na ɔso yɛ saa, woama bonsam kwan, enti ɔbɛsɛe adeɛ no. Enti hwɛ yie, ɔso wifɔ nwia adeɛ bio. Wo a woyɛ wifɔ, hwɛ yie, gyae adeɛ awia, gyae korɔnobɔ, sɔ wo so, pɛ adwuma yɛ, fa nsa yɛ adwuma. Ɔse ɔmmɔ mmɔden mfa ne nsa nyɛ adwuma pa, na wanya biribi a ɔde bɛma deɛ ɔdi hia, woate? Fa wo nsa yɛ adwuma, na woanya biribi de ama obi a ɔnso di hia, nwia adeɛ, Gyae korɔno, gyae korɔno no, gyae awi no, gyae. Wonya adɔfoɔ, hyɛ wo ho so, wate? Gyae korɔno no, wate? Nwia deɛ pɛ adwuma yɛ. Obi bra no akɔwia, obi ɛda a ɛbɛkyeɛ no na ɛbɛ- wobɛhu. Sɛdeɛ akyi wo nua bi bu no ku no, saa na ɔyɛ aso, ɛbɛkye wo, saa na ɛbɛ o. Nti gyae korɔnobɔ na woannya amaneɛ, wate? Na wo nkwa ɛbɛn ɔsɛeɛ. Hwɛ yie. Ɔdɔfoɔ, me ne wo toa yɛn Nyame asɛm no so. Yɛhwɛ akenkansɛm bi ɛwɔ ɛyɛ mmebusɛm. Yɛkɔ mmebusɛm Proverbs chapter ɛyɛ 27 verse 3. Ɔse ɔbo yɛ duru na nea yɛ dompe no ogyimifoɔ abufuo yɛ duru sene ne mmienu nyinaa. Wate? Ɔse ɔbo yɛ duru, anea yɛ dompe, ɔbo mu odu sɛdeɛ boɔ teɛ, anea yɛ dompe Ɔse na ogyimifo abufuo ɛsen ne nyinaa nti obi ɔwɔ abufuo bible sɛ wabufuo sen ne nyinaa gya abufuo no kɔsɛ obi a ne bufuo bible mu yɛ kyerɛ sɛ ɔyɛ dɛn ɔwɔ gyimi wɔ ne mu nti na ne bu afu nti ne gyimi anaasɛ ne bufuo no ɛbɛm no ayɛ deɛ ne nkwan so ɔyɛ tɔ se Obuo yɛ duru na ne yɛ dompe kote sɛ deɛ meka bi a na yɛ mesere. Ɔso na ogyimifo abufuo yɛ duru sene ne mmienu nyinaa. Me deɛ me buafu, me buafu na odi atam na ɔkeka nkwasi asɛm na odi ne mpanimfoɔ atam na odi ɛyɛ ne maamefoɔ ne papafoɔ atam. N'ani mmra ne ho so na afei ɛna n'akwan nyinaa wɔsisisi in the opportunities afei obi nyɛ ne mmoa because ɔmu ade asobrakyeɛ ɔkasa kyerɛ panyin bi anyhow because of n'abufuo. Hwɛ yie, wate, hwɛ yie paa na woanyɛ ɔsee. hwɛ yie me ne wo kan yɛ last ɛyɛ quotation no ɛyɛ ɛyɛ mmebusɛm ti aduonu emu baako proverbs chapter twenty verse one ɔsɛ nsa yɛ ofedifo nsade yɛ ntɔkwa pɛni na obi ɔtɔ mu ntenta no nni mu nyansa obi sɛ nsa no mo yɛ bible sɛ mo nom na mo mo wotiri ni hɔ na na ɛka kyerɛ wadwe nyɛ adwuma wonim sɛ nsa nom ɛma nipa yɛ deɛ ɛnsɛ sɛ ɛma nipa yɛ abɔdamsɛm obi bu a ɔyɛ adeɛ mpo a wɔhunu Enti obi wɔ sɛ metwitwa binom de akɔ ka m'adwene akyerɛ m'asew. Adɛn na amfa ɔni kan nkɔ? Enti nsa na ɛmmoa yɛn, enti worekɔ akɔkeka w'adwene akyerɛ w'asew, animguasesɛm ne nkurasesɛm a worekɔ akɔyɛ. Wokodi w'asew atɛm. Wonni mu nyansa. Ɔno na ɔwoo yɛn maa wonyaa ne ba waree no, woreboro de akodi no atɛm. Nsa na ɛyɛ nnipa saa. Me nua dɔfoɔ, ka amen paa. Mo ani nna hɔ. Obi a ɔnom nsa biara, Bible se, onni mu nyansa.

a wosɔre a na watwitwa bi na wayɛ basa na wo yam nneɛma nyinaa anoa nsa no a wonom no ɛresɛ wo yam nneɛma nti na awurade se nsa den nyɛ ɔse gyae nsa nom ɔse gyae nsa na ɛnyɛ nsa bɛ mu ayɛ nneɛma ɛsɛ sɛ woyɛ nyame ba kristo nyɛ wotwa bi wogu didi wogu didi hwɛ yie sakyera w'adwene Elder, asɔre panyin, sɔfo, otwa bi asɔfo, ɛkɔ pirikyi yɛ program yi a, wɔn akɔtena baabi agyegye club, gold ne star ne soma no, wɔn boro. Obi ka kyerɛ sɛ, ɛyɛ America deɛ, yɛde asɔfo no, yɛde yɛde yɛtwa bi pɛ o, oh, na Ghana o, oh, wei nsa deɛ, ɔno ma yɛnyɛ wei. Ɛ, wɔn na ka kyerɛ o. Wonim sɛ nsa bɛma wɔayɛ nneɛma ani wo kwan sɛ wɔyɛ nsa bɛma ayɛ ɛno yɛ yɛ a kyɛ sɛ W'ani da hɔ a nka wontumi nyɛ. Ɛbɛma woatumi akasa atie obi wɔ abere a nka w'ankasa w'ani da hɔ a wontumi nyɛ. Nsa bɛma woanwe a wobɔ akɔhyia ɛyɛ amaneɛ. Wobɛyɛ dɛn na woadwane? Aduru mmirika a woaboro bɛyɛ dɛn adwane? Nti gyae nsa nom ate. Na nsa nom nyɛ. Gyae na ɛnyɛ. Yɛka ɛyɛ Proverbs hɔ no a chapter 23 no nso verse 29 to 35 si nsa ho asɛm dɛ ɔka ɔse, Hwan na ɔwɔ amaneɛ mu? Hwan na ɔwɔ awerɛhonu? Hwan na ɔwɔ ntɔkwa ko ne abuobuodie mu? Ɔsɛ hwan na ɔwɔ apirepire hunu ne ani a abere mu? Ɛyɛ hwan? Ɔsɛ hwan na ɔwɔ amaneɛ? Hwan na ɔwɔ ɛyɛ awerɛhoɔ mu o? Obi wɔ mu o. Obi wɔ ntɔkwa ko ne abuobuodie mu. Obi wɔ ntɔkwa ko ɛdɛ ɔko ntɔkwa wakɔ amaneɛ mu. Ɔsɛ wɔn a wɔkyɛre nsa ho ate wɔn a dabi wɔn te nsa ho wɔn a wɔkɔ nsa ho kɔnɔ nsa wɔn wɔ amaneɛ mu. Ɔso opiri dza saa ara, bi a problem na so onya sika a ɔdze nom nsa ntsi onntumi mmfa sika nnyɛ egyapadeɛ na otumi dze bi awɛn ne yer ne mba nkyirima. Wah wahwɛ nsa no mu o deɛ ɛyɛ no bɛ ɔso wɔ ntɔkwa ko because ɔbra ntɔkwa na ɔde ko ɔbra ntɔkwa ko ɔbra wɔ show no obra ɔbra ne yɛ yɛ adeɛ ɛbɔ no na ne sika ɛɛyi yira no ɛwɔ amra bɛ se take no na yɛ agye ne sika nyinaa ɔbra na ɔyi ne sika de kyɛ nsa nom na yɛ nipa saa ɔse. Wɔn a wɔkɔka mfrasabe, wɔn a wɔkɔka mfrasabe, wɔn a wɔkɔ nom nsa kɔtena bi aban na wɔn aboro, wɔn a wɔbu yɛbu didi na wɔn sɛ wɔn yɛrɛ mibu didi, ne nyinaa yɛ bɔne wate. Wii jɔt ne nyinaa yɛ bɔne, cocaine ne nyinaa nyɛ nsa nsa ɛ ɛ ayɛ drugs a nyame anfa ama nipa si yɛn nyɛ. Ɛdi nka sɛ Bible anka na Bible mɛka nsa na wɔn nsa nyɛ. Wɔn yɛ dɛ sɛ wɔn nipadua no nim sɛ nipadua no a ɔsɛ Nyankopɔn asɔ dɛ nti obebu atɛn. Eti moment a bɛka nipadua no sɛ wasɛ nipadua nti awurade fa wɔn kyerɛ. Wate? Nti na nipadua so yɛ se ɔsɛ ɛnhwɛ nsa sɛ bere kɔɔ na ani twa kuruwa no mu. Ɛkɔ yɔɔ no akyire yi ɛka sɛ ɔwɔ wate. Wɔn wɔn nsa so no just ass na se ne bo. Ɔsɛ aka ne sɛ ɔwɔ no ho. Me demonstrate akyerɛ Ɛka ne sɛ ɔwɔ nti ɛhyɛ no ɔho sɛ a ade yɛ ɛya ɔn aka no ɔbɔɔ sɛ yɛ mamanneɛ mu ɛ ɔsɛ wɔ berɛ sɛ awurutia ɛte sɛ poison te sɛ ɔwɔ awurutia poison viper poison gyae nom ate obi anom nsa saa ɛne watoro nipa tuntum ayɛ kɔɔ obi no abe nipa yi watoro na abe wayɛ teateatea na ne yam noma nyinaa na ne kala nyinaa sɛ ao nsa Ɛnyɛ o. Obiara num wii sɛ ne wafɔn ayɛ sɛ abaa no. Wanum wii sɛ n'ano ayɛ tumm dɛ dɛ ne nse nyinaa yɛ kɔ wa asɛe. Hyɛ wo ho so. Gyae na ɛnyɛ. Ɛkasa kyerɛ wɔ Yesu dim sɛ gyae na ɛnyɛ. Ɛbɛsɛe wo. Ka ame paa. Ɔse na ɛwɔ borɔ sɛ ɛwɔ ti ɔse w'ani bɛhwɛ aman ananadeɛ. Ɔkyerɛ sɛ nsa yɛ ananadeɛ. Ɛsɛ yɛka anana anana nneɛma anaasɛ ananafoɔ ananadeɛ a Ɛyɛ nneɛma a ɛnyɛ Nyankopɔn deɛ, nneɛma a Nyame mpɛ, ewiase nneɛma. Nti wiasefo adeɛ deɛ, ɛdi nti na ɛsɛ bɛ Kristo mu, ɛdi na ɛsɛ bɛ Kristofo mu. Ɛyɛ ananadeɛ, ɛnyɛ bɛ Kristoni. Ɛyɛ Proverbs chapter 23 verse 33 hɔ na me, eh, verse 33 na mekɔ se, w'ani bɛhwɛ ananadeɛ, w'ani hwɛ ewiase nneɛma. Ɛnyɛ gyae twe ho fi ho. Ɔse, Na w'akoma aka akontomkyisɛm. W'abu a ɔka nsɛmhu ka awudisɛm. Woyɛ a mekum me, woyɛ a mɛbo me, menyɛ, o me, meyɛ nipa so na si me, madi awu da. Ɛsɛ obi a no waboro na ɔsɛ me, waboro ɛna wɔkeka deɛ ha no, me mɛku nipa pɛn, me mɛku nipa da, kye ne ankyene, woyɛ a mɛkum, ɔwaa na yɛbɛsoa no. Because ɛba yɛ afei ɛte na nipa no awu, yɛsoo na aka sɛ waku nipa da abɛku no, afei abɛsoa no. Nsa no ɔnom ne nsam na ɔkɔ akeka nti, ɛde ɛkɔ wia mu. Nti hwɛ wo so yie, wate, na mu ani nna hɔ. Wate? Ɔse, na woayɛ sɛ deɛ ɔda ɛpo mfimfini ne deɛ ɔda hyɛn ni atifi. Onipa borɔ a, ɔsɛ deɛ ɔda mpo mfimfini, ɔbɛ sɛ waborɔ hatee, ɔhunu hwee, wayɛ bɛtɛ, waborɔ, ɛɛ, sɛ deɛ ɔda po mfimfini, wa, wa, wa, onim so, wa, wawie, wa, wayɛ sɛ ɛyi, ɛyi. Ɛɛ, wayɛ sɛ nkwan, nkwan. Wayɛ sɛ deɛ ɔda ɛhyɛn atifi, ɛhyɛn o, ɛhyɛn. Ayi, ayi, ship bi atifi na ɔda hɔ. Ɔnim sɛ ɔwia no asɔ ɔda plane bi atifi na ɔda hɔ nom. Sɛ ɛɛba abɛyi no ahwɛ a, ɛbɛtɔ fam a nanso no, ɔnim because waboro na ɛde nsa ayɛ no. Nso yɛ nsensan. Hyɛn nso ɔnsa ho na ɛnyɛ Ɔse na waka sɛ wɔde adeɛ bɔɔ me antene wɔpam me wɔpem me mante ɔse me nyanee apa a mɛkɔ so apɛɛte akwade ɛno aa ɛnsa nneɛ hwɛdeɛ nsa yɛ nipa obi wɔ ɛnsa nti nkwa a nyame de maa no anu nnubɔne a wɔnom a wɔnhyɛ no so cocaine ne tramɔɔ wanwan nti mfeɛ a nyame de maa no ɔntumi nnu Eh, amnesia, bi type bi, ne nyinaa eh, shisha, ne nyinaa nti mfeɛ nyame de ma nipa no ntumi no hyɛ wo so wate na ne nyinaa de nipa bɛkɔ se ka ame paa ɔdɔfoɔ mede asɛmpa yi si mede nyame asɛm ne bɛawieɛ na deɛ meka kyerɛ ne sɛ hyɛ wo ho so Wate? Sɛ ɔwo so, na ne nyinaa ne biribi papa bi ama nipa. Ne nyinaa ne awie pa ma nipa wate nti sɛ ɔwo so. Ɛhɔfoɔ aka akɔto se yi. W'ani na hɔ, na Awurade bɛgye wo. Awurade bɛboa wo. Wadwo afiri deɛ ɛnte ne nyinaa mu. Te twe wo firi bɔne ho. Dwane amumuyɔ, dwane boa pa bɔne. Na hu sɛ ne nyinaa awieɛ no yɛ ɔsɛeɛ. Wate? Gyae kɔnkɔnsa, gyae naadaa, sɛ ɔwo so wɔ saa anoma no. Gyae nneɛma bi a ɛmfata, kunsunkunsun, paapaamu.

Wetumi asɛ kye me wɔ hɔ nom na pastor prɔ enim ministry bia a bɛbɔ bia ɔde ɔpɛ kora bɔ prɔ enim bɛba either prɔl enim ana prɔ pastor prɔ enim ministry wobɛhunu na hwɛ na like na subscribe na click notification bell no facebook so so o like a no ahyɛ na nya bia nya bia ti amen awurade nyankopɔn nhyira wo ɔma ne nsiw yie ɛwɔ yesu de mu amen